karibu tena gũkũ gwa Kikuyu Daily News na ngĩkorwo ĩmũkeni tuĩka wa gũsubscribe nĩguo tũnyitanĩre na thengiũ ndikwenda gĩtango irumi ndiratigana nacio we Ngai baba ĩyo ti mĩario yakwa na kana mũrũgamo witũ ĩndĩ nĩ ciugo ndũrũ ndũrũ biũ, ciugo iria irekereirio nĩ mũini na mũthigari wa gakundi ko mũbatha Abraham Samido akĩaria athũkĩte mũno na marakara maingĩ thutha wa Kenya amwe na mafans ma team Eddie Nderitu gũthiĩ na mbere kũmũikĩria ciugo na amwe gũkorwo magĩcogotha baby mama wake mũteti seneta Karnĩ Nyamũ ũrĩa akoretwo agĩtũngio mĩario mĩnungu nĩ ahũthĩri a nenda kũrũmĩrĩra interview ĩrĩa atabanĩirie na channel ĩmwe gũkũ YouTube Interview ĩrĩa ĩtumũrĩte ngahĩha ya gũikanĩria na gũcokanĩria ciugo gatagatĩ ka mũtumia gatagatĩ ka atumia aya erĩ a Samido marĩo Eddie Nderitũ hamwe na Karen Nyamũ. Eddie akiumbũra rĩu nĩarĩkĩtie gũtigana na Samido na kũmũtigĩra Karen Nyamũ kuona nĩwe ũkĩrĩ na bata wa mũthuri makĩria na kuga ke ndarenda dramas ta iria ikoretwo ho aca akiuga acagũra gũikara na thayũ na thutha ũyũ nĩ tuonete Samido agĩcokanĩria na mafans make na mũndũ o wothe ũrĩa ũrakĩaria na kũria ciĩgiĩ mũtumia wake ona kana atumia ake thĩinĩ wa post iria agĩkoretwo akĩrekereria nenda-inĩ ciake Samido agĩikia andũ ciugo we ciĩho ndũrũ biũ na gũcokia mũgwĩ wa ũtukũ harĩa wagĩũkĩra na thutha wa top fan ũyũ wake kwaria na kwanĩka ndeto ciĩgiĩ Seneta Karĩrĩ Nyamũ mũtambo-inĩ wa nenda ya Samido akĩũria Samido atige gũthigithania hamwe na gũtukania meciria ma andũ na ndeto akĩmũria eyumĩrie na atherie atĩ ke nĩahikirio nĩ Karĩrĩ Nyamũ fan ũyũ wake Prisca Wambũi akiuga tha mweri wacha kutu confuse uliolewa na wambie nyamũ next time acikate maziwa na mdomo hygiene mata ti ũhoro wa mbũi agĩikĩria Samido mĩario rita o rĩngĩ na thutha wa Samido gũkĩona comment ĩno nĩ acokeirie Prisca na kuga wa mbũi ndũrĩ ũratiga kũharwo nĩ ciugo ovyo ovyo akĩrĩkia na ka emoji ga gũtheka akĩgegio nĩ fani ũyũ wake akĩmũria ndarĩ araigania kwaria ndeto ciĩgiĩ Karen na Samido kuona two weeks ago wiki igĩrĩ hetũku Prisca Wambui, ũrĩa nĩwe wa mbere gwĩta Samido rĩtwa Thamweri, nĩ akorirwo akĩmũũria ciĩgiĩ njohi ya 420k ĩrĩa agũrĩirwo nĩ Karen Nyamu. Ndũmĩrĩri ĩrĩa ũramĩona haha, na rĩrĩ arĩ rita rĩngĩ comments ya mũrũmĩrĩri ũyũ wa Samido ĩgucĩrĩirie mawoni maingĩ andũ magĩtũrũrũka kĩanda wa comments ĩno na kwaria thutha wa Samido kũrumana Kobi Irene e wa mbere kũũria Samido kuuga Thamweri anga no warie ũũru wa Nganangũũyũ, akiuga Samido lately nĩ akoretwo akĩaria ũũru thutha wa Eddie Nderitu kũmwanĩka na ndeto cia kũmakania, Eddie akiuga Samido ndamaheaga ũteithio wa mbeca cia mahũthĩro na kuuga nĩwe ũkoretwo akĩ meet mabata moothe marĩa ciana ciao ciragĩbatara, Samido akiuga ndakwenda gĩtango na gũcokeria Kobi, Irene akiuga ii ũngĩndehera mũniũrũ, akĩheana mũkaana mũrũrũ kũrĩ andũ arĩa mararehe mũhahe na maniũrũ ndeto-inĩ ciake na kuuga he will spare no one. Kikuyu Daily News, subscribe.